a hi yimeleleke moya lowo kwetsima moya lowo saseka swinene moya lowo songa swonghasi muleteri muchaveleri o oh, loko swi tika moya lowo kwetsima wu tlha ku byela ndzeni ka mbilu ku ku swi ta lunga muyimeleri a ku swiyimo swa mina swi tsakisa valala va mina loko va langutile va tihlekisa hi mina se vutomi bya mina swi tiva yesu a tlhe a ku u nga lahli thawula yimela yesu a nghena jesus rakatala boshete radosha katala paya barosa kapahante hiya ka praise and worship because lava va nga ta ta cinela kahle kahle a hi va pheleni mavoko va kote ku vona ra ntoto wa xikwembu va swi vonile ku this is a holy ground ku anointed va ta va ta cina va

wala lava sala lava ku endliwa swilo hi ka swi tekele hansi because greater is he who is in me than the one who is in the world hi fane hi tsaka mbilu ya xikwembu na loko hi dzunisa hi nga vi na ku kanakana hi nga langutisi ku i mani loyi a yi hundzisaka hi mani mi byela swin'wana ku na this thing a hi xi a hi xi langutisi ma vona loko yindlo leyi fiwane ku laveka xitepisi a swona and then sweswi loko me ni khandziya ni kombela va mhana rifoko ni khomela ni xitepisi loko no fika xikarhi lowu ni n'wi tsakuma va sukile ntawa a ni se ni ta chumu mara loko xitepisi no tiva ku xi khomiwile no ya mahlweni khandziya ta fika hambi va sukile a swi lavi hina a vutisa ku hi fambisa hi mali u n'wi tiva a hlupheke ku fika kwini u n'wi tiva a nyajeka njhani loko u n'wi langutisa loko a vulavula marito a hlangani khandziya xitepisi n'wana mhani wu ya fika mahlweni because munhu la i xitepisi xa wena swi nga endleka loko loko a vulavula swi nga hlangani ku ri ye xi khensa we xa ku nghena tirhweni ni rhandza ku ku ya ku ya xixima praise and worship vone mi advise va nga si ta fika stagini lava nga khomela praise worship matimba a hi yeleni ya vana ra nkarhi lowu a wu nge he fani na wa mundzuku hambi ku ri soto leyi taku praise and worship ya namuntlha leswi yi nga swi khoma a swi nge fani na swa mundzuku because when the praises goes high his glories comes down ya ku dzundziseni ka xikwembu lexi xi nga kanakaniki loko xi ku pfuxa a ni kha ni byela youth ya me ekerekeni namuntlha ni ku loko u vona voko ra we ri tlakuka so u tshege xikwembu xo xi ku endlisa ku so loko xikwembu xo ri tshika ri ri laha hambi gravity yi nga ri wisi hambi munhu a nga ri wisi yi na xikwembu xi nga ri lava kona so loko u vona dyambu rixa u ku matihlo ya pfuleka loko ku voice yi huma loko u yima u balansa yeshuwa hamasiaka the great i am greatest shepherd of the ships loyi loko a swilo swi endleka gagagaga hi ya ku welcomeni ka lava nga khomanga praise and worship i mina i mina the reason why i'm doing this because the holy spirit is ministering ka mehe wu ri ni endla leswi hikuva loyi a ta ku vulavuleni ka president worship u toteriwe so ka siku ra namuntlha matimba ya ta swika mina n'wi toloverile namuntlha a hi swona swa tolovela a yimisani vava ka hina henhla swinene i ya ya ku xikwembu loko i dzunisa namuntlha u nga yi hundzi ivi loko karhi u endla xikhongelo lexi lava nga khoma present worship radoshikatabayate rikalabahazedalabaya marodolikabaya retelebashikatalamate ribabayande va ta mahlweni a yi sunguleni ku endla xikhongelo Jehovha Xikwembu xa tindzwalo loko a lulamisela ku enghena ka praise and worship Oh, Xikwembu hi pfune. Praise and worship ya namuntlha ya fana na Peter loyi a tlhela ndzeni ka khotsa a nga pfuxiwa hi ntsumi. ya fana na pawulo ni silasi lava loko va dzunisa tiketana ti chucheka swi ta ku endlekeni namuntlha thank you jesus siyanqova jesus o oh, nkulunkulu wethu unamandla namhlanje singabanqobi jehova because you stood by us

na mi xeweta hi vito ra matimba ra hosi ya hina yesu kreste wa nazareta halleluya halleluya hi tsakile ndlwini ya hosi halleluya hi khensa hosi hi ya eku zuniseni halleluya hi ya zunisa mutumbuluxi wa tilo ni misava hi ya zunisa muhlayisi ni muhanyisi wa vutomi bya hina loyi a nga hi nyika matimba a hi tshembekela hi vutomi halleluya a hi nga lo tlhariha hi nga endlangi leswinene a hi nga endlangi na swintsongo leswinene a hi zanga hi swi endla na na nkondzo wa ku endla leswinene a hi zangi hi wu landzelela mara hi vona tintswalo ta xikwembu ti hi phatsama namuntlha na madyambu halleluya hi ya ku n'wi zuniseni loyi a nga hi kotisa halleluya hi ya ku n'wi tlakuseni hi ya ku n'wi vuleni hi ku ye i nhenha ehenhla ka tinhenha ehenhla ka misava hinkwayo i xikwembu a ri wexe La misaveni wo fana na yena a nga kona, a nga fananisiwi na nchumu ehenhla ka misava hinkwayo. Haleluya! U tshembekile. Haleluya! U lulamile. Hi nga